Aa mwanchi omorigereria, obosongo vibes network, kaka botuko buya, korwa iga chinse chia East Africa, Kenya, ande ne Gusii bweirire buya. Platform eye iga, neye egokoretera amang'ana agenderete ase ebinyoro, erinde erio ayorare gose oyorang'e, Kwamanya ng'a ninki abanto bande bagoetera so that nari oko make the right choices in life, gose nari okonyara komanya ng'a obogima obwo ore nigo bore ase engencho y'amabera a Nyasaye. Evideo nere aiga natomeretwe ere very disturbing, evideo y'abamura abana batato Batogete botuko chinsemo chiiri chia Mansae ime aaria emesosino ime. Omonto obanyorete abana abatato na omogusii na omonto ore koba interview igo naigwete agwo introduce buna omwalimu Mayiaka. Abana abatato Ise nigo akwete, gose ise iga asirete, emiaka yaerire, naende konya atarasira, nigo are gokora obowatchman, chinsemo chiria chia masimba, rakini ebagoteba ng'a sobo boiborwa, inyamasibi, ang'e ne chidukari gogende gochia chimasinini, ekiagera narete evidio eye gaiga kaka, abana iga nabo batamire korwa esukuru ase eng'encho ng'ina taiyoka, ng'ina nere iga arwete ka nere akagenda. Bono abana aba bagatigara boka, tibabwati monto okobae endagera, mbabwati monto okobagorera yanga, mbabwati monto okobaa kande eschool fees. Bono abana aba batigire chisukuru ase engencho akabese kaborire na endagera yabeire enkong'u. Okorora ng'a mbakaigwete mang'ana ng'a mama omwabo iga akare Maasai, bono bagachaka esaba aria gochia ororo gochia korigia ng'ina. Baetananire ensemo eye ya Maasai, ng'ina tibamorochi. Bono kobagoeta, Nario omogusii oyo machete kobanyora, kwaboria ng'a, Abana aba nki mogokora aa? Nario bachete komoeresa ng'a, Yaya, igo toraige amaaso aa egento giatoretete aa, mama toigw twaigwete ng'a noarema aiga, bono togacha komorigia. Ekero twachire komorigia twateemire komorigia totaramonyora. Ng'aki rende ng'a namore esukuru? Yaya esukuru ngochia tore, lakini bono yatosinyete, ekiagera bono besa tichiiyo, Nonye nendagera tokori teiyo. Ntagete motegerere abana aba iga buna bagokwana, naende ebieni ebi onye kobimanyete, gaki ase omoyo bw'ogwancha torigie enchera ng'aki togokonya abana aba. Nimbwate chinamba chi'efamiri ebagachete aria Maasai, igo nabo togokwana Abana aba ba barorwe ng'aki bagokonyeka korwa aria, erinde riria basoe ase agaya, because aria ebare temboro, na omonto obagachete na omong'ina, omogusii, nere otari kwenyara buya igo, lakini rende karora ng'a aba ngokwana bare omonwa oito akabaira, akagenda kobaha endagera. Onye kobamanyete, gose onye kobwate enchera ende orakonye abana buna aba, kiagera isiko abwo chisolution nechinyinge, naki kiagera narete amang'ana ayio aiga, erinde erimo yerore. So okonyora ng'a nobwate any way orabakonye abana aba, tafadhali bakonye erinde erio nabaria obegendereri ase obogima. Chinamba chiane nchirente public domain 0700169444 nabo okong'akera erinde erio nko direct mpaka efamiri eria esibakare aaria Maasai erinde erio obakonye. Tiga nko torategerere abana aba ng'aki bagokwana.
yachakire. Eh, emwateba ng'a seino, ng'ai ere ekero ekobera, ng'ai seino? Masini. Nyamasibi. Mhm. Okay. nyamasibi iga nkore ng'anare, nyamasibi ne nene. Chiduko gari osoe gochia ime. Chiduko osoe gochia ime. Okay, mwateba ng'a mama omino mokorigia. Mama omino ndiaruete kare? Korwa magegani na wakabeire gusii gose agocha nare abande? Agocha nare abande. Okay, riswali rinde, mwateba tata omino ogasirete? Chiango chiaino chiria chire ororo momanyete nonya ne eyemo? Bamwabo tata omino? Oyomo? Pastor rieta rinde? Bernard. Misiani. ha? na poi, okay. Mwateba ng'a mobwate abana bamino bande? Na oyomo? Siteki, riira riaye boronge? Kevin, na oyonde? Dennis, na oyonde? Peter. Mobwate abana abaiseke? Naki akorokwa oyio oyomo? Sarah ng'ai amenyete? Okay. Chianti chiaino, bari bareka aria? Abwo abang'ina babo mwateba ng'a poi mbaro, momanyete onde bwensi marieta? Ng'ake? Ng'ake? Martha. Na oyonde? Cheria. Na oyonde? Efarini. Rigereria igoro aye gokoborigwa. Chisokoro chiaino chiamwabo omogaka oria mwateba okore kosokoro yaino nyamweya, mbare bare batigarete bare moyo? Tata omino ngasi ki aria gokora akonyora tarasire? Owatchman ara riari? Masimba chiduka are okoro oye ong'o eh? Bwa omonto? Suguta. Tari chiduka chia masimba? Oo. Bwa omonto? Omonto oyo momaete buna are korokwa? Oo. Okay, aiga chisukuru mwateba mogosoma, aye ng'ai ogosoma?

ng'aki goteba omoprincipo oino akorokwa? Ma? Makao? Eeh. Naye? Head teacher yaino? Kweli? Naye? Vincent, ekanisa mogochi nere eri? Catholic, ng'ai ere koreng'ana? Masimbe parish, omofwato oino ng'aki akorokwa? Mofwato Onyonga, moramonyore iga gakuete motebe nere oyo momomanye gose. Mwabo mwebire? Okay. But onyonga ase obo ng'ai? Oh, ame- yarwete echumbi. Okay, omogambi oino onde bwensi ase abagambi baria omotureti, omochibu, omosabuchibu, orori momanyete? Bitu. Eeh. Omogambi Bitu? moramomwa moramwomera paara momomanye? Okay. Ekanisa ere ang'e nase momenyete seino bono nka, koratiga eparish aria ase mogochia, ekanisa eyemo eria mwateba moramanye nere ri? Center, ekorokwa center PH ST center PH. Okay, chisukuru chiatanane ang'e nase mokorwa, chisukuru chiria chipremari na chisecondari. ang'e na seino, enchera echi. Saint Francis. Saint Francis, na eyende. Liyuli. Liyuli, na eyende. Eh? Engoro. Okay. Buna twabanyorete, nitotagete komanya boronge korwa ase more, naki mwenyorete ense eye. Ritang'ani ng'aki okorokwa.

Onyakoni naye Inde sebe.
ore seven.
Bono omama omino mokorigia ah, moramonyora na intwe ntokonyara koteba ase are ekiagera nainwe mokomorigia more. Bono amagani aino nararia ekero totaramonyora twensi.
Bono twarenge gwanja moto- mono gwanja tokonye,
toirane chisukuru, tosome, bono intwe tokonywa. twekonya nonya intwe tore motuko. Inki mwatigerete chisukuru? Ase eng'encho bono tware ko- korigeria chi endagera, tokwana chikondo twarigia endagera, tweyakanere school fees, egaika buna chinguru chire. Bono egaika motuga aria, egaika egatobacha bono na intwe iga, na intwe bono tokabotoka, bono togacha komocheki gochaga amasaa, bono tochieti komonyora, bono togacha gochaga. Bono togosaba.
monto ocha omotokonya.
Oyo oratoire atokonye bono.